Ɛ, yenim sɛ, sɛnea yɛn nyinaa yenim no, ɛnnɛ ɛyɛ kuo a yɛfrɛ no Freha, ɛna wɔn afa to wɔn soɔ sɛ akunafoɔ. Wɔn bɛma mo adeɛ, na mo nso mode. Nti yɛda mo ase sɛ nnɛ so ayɛ yɛn fɛ sɛ yɛtoo yɛn nsa frɛɛ mo, na mo nso mo baeɛ. Nti sɛnea yɛkaeɛ no, ɛɛfoɔ koraa dɔ na Nyame anhunu mo a, ɛnyɛ yie.

Deɛ ɛdi kan, mede nkyea kɛseɛ firi Agya Onyankopɔn nkyɛn brɛ mo, akunafoɔ a mowɔ ha nyina ara, Agya Onyankopɔn se ɔkyea mo. Ebia mo nso, yɛsɛ ma mo afihyia pa. Afe sɛsɛ na Awurade Nyankopɔn adom mo nkwa ne ahoɔden a ɛkyɛn so. Na Awurade Nyankopɔn wakae mo, ɔde mo ho dɔ ato adɔfoɔ so, na Awurade akyɛ ama aso obi biara so, na Awurade Nyankopɔn ama mo anisoadehunu. Awurade ɔnhyira obi biara. Mmerɛ yi mu yɛbɛforo akɔ Awurade anim. Mepɛ sɛ yɛsi yɛn tiri ase. Yɛ dimafo, yɛ abankɛse, nokwafo ne wo asafo, Awurade. Mekyerɛ wo Kristo Yesu, wo a woma nkwa boro so. Anɔpa yi, Awurade, sɛ yɛhu yɛn ho wɔ ha a, ɛnyɛ biribiara sɛ yɛn wo nkwa ne w'ahoɔden na wode adom yɛn mmerɛ yi mu. Ɔbɔ adeɛ yɛka sɛ aseda nka wo din Yɛgyae dwumadie yi hyɛ wo nsa Awurade wo nka wo a yɛntumi ndi dwumadie yi Ɛno nti ne yɛfrɛ wo sɛ ma wo tumi ne w'ahoɔden mmɛdi hene wɔ yɛn ntam Fi sɛ w'asɛm ma yɛate aseɛ sɛ baabi a wo asafo Awurade wo wɔ no fa ahodeɛ ne ahotɔ wɔ hɔ Sɛ anɔpa yi yɛbɛtumi afiri ha sɛi wɔ fa ahodeɛ ne ahotɔ mu a Adomfoɔ, ɛne yɛsrɛ wo sɛ bra bɛtaa yɛn akyi. Yɛbɔ mpaeɛ Agya adɔfoɔ nyinaa nso ba w'anim. Awurade dwumadie yi mu, yɛgyae wɔn nyinaa ba w'anim o, ma w'ahoɔden ne wo tumi nsoɛ wɔn so. Yɛsrɛ wo Awurade Nyankopɔn sɛ adeɛ bi a ɛbɛyɛ ɛsan animguaseɛ a ɛnnome deɛ, Awurade si ano kwan ma yɛn. In the mighty name of Jesus. Mepakyɛw ɛne deɛ kwan so obiara ɛbɛtena ase ama yɛn. Enti ɛnnɛ yi ɛwɔ kɔhunu baabiara na ɔhaw ne dadwene ne amane a na wahunu sɛ ne da yi ɛnam dɛm asɛm yɛ dɛn ɛrekɔma no. Wei wɔ ha yi ɛkyerɛ sɛ yɛn kuo no ayɛ dɛn ɛdi mu sane sɛ ɔno ne Assembly man no mu gyinaban no ananmu ɛwɔ ha nti saa mmerɛ yi a yɛn maame wɔ ha yi deɛ na kyerɛ sɛ biribiara nso atotɔ din nso ɛde ama yɛn Afei yɛwɔ Nyame nipa ɛyɛ Pastor Richard wɔn nso wɔ ha mommɔ mo nsam nso ma no wɔn nso sɛdeɛ ɔkaa ɔse ɔde nkyea firi Prayer Mpɔkwaa no Nyankopɔn hɔ na ɛde rema mo nti ɛfiri Nyame hɔ straa ɛna wɔn nso waba abɛduru ha. Afei ekuo yi nyinaa mo a ɛwɔ hɔ no Yɛntumi ntra ase na yɛnka sɛ yɛnni kuo biara nyɛ dɛn panin nkyerɛ, sane sɛ kuo biara wɔ panin. Pii saa berɛ yi yɛn Wura Francis Owusu Ansa sɛ wɔwɔ ha a wɔno ne ekuo no panin, ahaa, a wɔpɛgya ne mu kakra de mmirikɛm wɔno bɛba. Afei deɛ ɔgyina aban ananmu wɔ ha a yɛn nyinaa nim sɛ wɔno na ɛyɛ Assemblyman a saa mmerɛ yi sɛ biribi asi seesei a wɔno Nna sɛ eyɛ ɔhene o, sɛ eyɛ police station o, sɛ ɛyɛ aban hɔ o, wɔno ne yɛbɛfrɛ no adi kan. Ɔno so ɔwɔ yɛn ntam ha a, ɔno so yɛfrɛɛ no no, woaa ne yɛ hwammɔ koraa. Nti yɛn nyinaa de nsɛmpɔ bɛkyerɛ Honourable Twum Albert, yes, bɛɛma paa no no, haa, wohwɛ na obi resisi wo a, ntɛntɛm so no ara no na woakɔ na woakɔbɔ no amanneɛ, ɔbɛboa wo ama wo ho nso atumi asi mu. Enti saa mmerɛ deɛ yɛne a yɛaka nyina ara no nso yɛwɔ kuo no mu. So ahu? Yɛne a yɛaka nyina ara, yɛn nso yɛwɔ kuo no mu. Nsɛntwerɛfoɔ wɔ ha, mpanimfoɔ dodoɔ no ara a yɛntumi nyiyi wɔn nyina ara mfa yɛ nyɛ dɛn? Nkyerɛ. Na mmom mekɔɔ bi, manka bi. Ɛyɛ deɛ ne a na baako anaa mmienu bi wɔ fotuo. Nti mɛma wo. Ma mo nyina ara nsuampa. Afei sɛ ne yɛte ase ahoɔden mu, ne yɛte ase wɔ nkwa mu, na obiara ani agye sɛdeɛ yɛahyia ɛ. Yɛda Nyame ase sɛ nnɛ nso ayɛ Nyame adom na ɔde yɛ abɛhyia ha. Sɛ yɛn nso yɛbɛnya kakra mfa nka yɛn ano. Yɛfrɛ me Hannah Yeboah, menim sɛ bebree nim me ha deda, obi a na ɔnnim me da. Yɛwɔ Social Welfare, Otafoɔ Municipal Assembly, yɛn office na ɛwɔ. Yɛwɔ Dada mu ha, yɛnni ɛɛ post office hɔ, yɛwɔ Dada mu ha. Yɛn na yɛyɛ adwuma no deɛ, ɛmu nsɛm dɔɔso. Ma yɛka akunafoɔ a wɔka ekuo a yɛyɛ wɔn ho adwuma kɛse pa ara no ho. Wɔn a wɔnim yɛn no deɛ, wɔn deɛ di nsawosoɔ no bebree nim deɛ yɛne wɔn yɛ. Yɛda Frihab ase. Frihab yɛ ekuw a ɛnhyɛ aban ase a wɔdi dwuma wɔ yɛn mpɔtam ha. Wɔdi dwuma wɔ Ghana nyinaa. Ɛnyɛ akunafoɔ ho nko ara na wɔyɛ adwuma. Nnipa nyinaa, mmɔfra. Nnipa nyinaa, wɔn yɛ nnwuma bebree. Mmɔfra a ɛnenam kwan ho a yɛato wɔn asaworam. Abɔdamfoɔ nyinaa, mahu se yɛrehwɛ yɛn da. Ebi deda gata ase. Saa nkwadaa no nyinaa, wɔhwɛ wɔn. Saa afoa yi a merebɔ wɔn din nyinaa, nnipa a adi dɛm nyinaa nso so no, Social Welfare, yɛn asɛdeɛ ne sɛ yɛhwɛ wɔn so na yɛboaboa wɔn ano ma aban. Enti sɛ da bi sei na sɛ ekuo bi te sɛ Freehub sɛ wɔrehyia akunafoɔ a, na social welfare yi yɛ ho twum a ɛnyɛ dɛn? Ɛnyɛ yie. Nti mohuu yɛn ha anɔpa yi a, na yɛrebɛda Freehub ase. Yɛne mo bɛbom ada wɔn ase sɛ yɛn so wɔayɛ dɛn? Wɔakae yɛn. Ɛnka wɔbɛtumi de wɔn nneɛma akɔ akɔkyɛ afoforɔ. Wɔbɛtumi adi wɔn adeɛ. Obiara annyɛ wɔn hwee. Nso so Esiane ɔdɔ a wɔwɔ ma yɛn nti, wɔataa yɛn nso so. Enti anɔpa yi deɛ, me ne me nuanom Freehub, yɛde aseda kɛseɛ na ɛrema mo. Yɛsrɛ sɛ Nyankopɔn nhyɛ mo den. Baabi a monya nneɛma firi yɛ nyinaa, deɛ moahwere biara, Nyankopɔn nyɛ dɛn? Ɔnhyɛ mo ho mma ma. Na ɛberɛ biara nso monya bi nyɛ dɛn mmɛboa yɛn. Meda mo ase. Fa wo nsɛm ma no. Wohwɛ nneɛma a wɔn rebɛkyɛ no a, ɛyɛ sika. Sɛnea wodii kan kaeɛ no so, wei ɛnyɛ aban dea. Ɛyɛ ankorankorɛ bi. Yɛn ara yɛn mma, mo ara mo mma na wɔaka mo ho abom. Wɔse mpanin to sã wɔ mmeranteɛ deɛ mu. Nti mo mokorɔ no, yɛn na ɛwɔ sɛ yɛyɛ dɛn? Yɛhwɛ mo. Na yɛwɔ binom wɔ hɔ nso, wɔannya boro so a wɔmfii obiara nti, wɔayɛ adeɛ sɛdeɛ aban nam sini no ɔno so ɔreka ɛno no. Saa mmerɛ deɛ Honourable sɔreɛ, sane sɛ wo mpa hyia so, ɛna saa mmerɛ deɛ ade yi nso apue. Ɛbaa ade bɔne a sɛ bɛ dwene bɛ deɛ no, ɛne nea wabɛhunu, ɛne nea ade bɛma yɛn, wo nso yɛntie mfiri w'ano. Bɔ nsɛm ma no. Yoo me wura MC Mefa akwanya yi so na mada wo ase sɛ wama me akwanya sɛ me so me nkasa nkyerɛ me manfoɔ. Abusuafoɔ, sɛdeɛ mo nim me no, me din baako Wanka, ɛno na mo nso mo nim. Ɛyɛ Honourable Fuhya. Na ɛnɛ, me due ni, mo bɛhu mpaninfoɔ a mo te ase yi, m'ani agye yie. Sɛbe. Yɛnyɛ nnipa bi a wɔdwene nnipa ho wɔ wiase. Ebi wɔ hɔ a sɛ bere wɔ sika bebree nso aduane a ne kraman dodo dwaa no nnipa nnya nnuae de wɔadi. Na mehwɛ akunafoɔ a wɔte ha a, me ho adwiri me yie. Na Nyame nso so ato nsu pa agu mo so ɛyɛ afe yi mu. Dodoɔ no ara mfie kɔ wɔn anim. Me ba, course a minyaeɛ, obi se ah honourable na ade na ɛma akunafoɔ nko ara na mo yɛ ɔma yɛ, ɛyɛ mmarima so a mmaa nso ɔwu agya yɛ mma nnwuma ne nsia so ɛ? Na me se ɛbɛduru wo so, nti ɛnnɛ ɛma akunafoɔ aduru mo so a mom yɛ nka sɛ Nyame yɛda wo ase paa. Na mede aseda kɛseɛ bɛma ɛyɛ Freehub foɔ, me kurani. Mebɛyɛ Assemblyman, menhuu bi da. Mfeɛ num ni, menhuu bi da. Mpaninfoɔ no frɛɛ me ara na wɔn se, Honourable, yɛpɛ sɛ yɛdi dwuma a ɛte sɛ yie. Na mese, Ei! Me deɛ sɛ ɛyɛ asɛmpa, mɛtwa mo fo ama no atɔ nkwan mu. Na yɛyɛ akunafoɔ ayɛ deɛ a, ɛnneɛ na ɔwɔ sɛ mmoa bi a mewɔ biara nso mede yɛ dɛn? Mede boa mo na ɛtumi ba so. Nti baabi a wɔbɛtena, baabi a wɔbɛyɛ biara nso, mma monnha mo ho koraa. Sɛ mo ara moakɔpɛ sika bɛyɛ adɔeɛ a, ɛnneɛ me nso mɛma moabɛtena score board na dwumadie no akɔ so wɔ ha sɛ. Nti ɛnnɛ score board ɔreyɛ adwuma, wɔn nso so se adeɛ a mpanimfoɔ no bɛyɛ no, n'ani sɔ. Sɛ yɛbɛyɛ akunafoɔ ayɛ nti yɛha. Wɔntɔ nsa kɔpem sɛ mo ara mobɛgye mo ani de ama ɔdɔfoɔ biara na ɔno nso bɛyɛ n'adwuma. Ti kɔ bɔɔl deɛ bɛda so. Na yɛsrɛ mo, ɛɛ kakra a mɛka ne sɛ dwumadie yi yɛpɛ sɛ yɛyɛ na ɛyɛ fɛ. Yɛmpɛ akyire anwiinwii biara. Ne nyinaa ne sɛ mpaninfoɔ no yɛ nhyehyɛeɛ bi. Sɛ nka wɔwɔ nnipa a wɔde dwumadie no rema wɔn no, ɛyɛ tafo ne pankɔrɔno a yɛfrɛ no kɔnsuansi no mu nyinaa na wɔayi nnipa ayɛ dɛn afiri. Na mmom no, nnipa a wɔwɔ ha no, wodɔɔso kyɛn nnipa a wɔhwehwɛ. Ɛno nkyerɛ sɛ obi bɛfiri ha akɔ abere a ɔnnya hwee. Obiara nsa bɛka biribi kakra de ayɛ dɛn akɔ fie. Mo ani anyi nti moamma mo nsam. Na mesrɛ sɛ Nyame yɛ adom na obiara nya biribi kakra de kɔ fie a, na wobɔ mpaeɛ a na wakae Rehab Company sɛ Onyame ɛmma baabi a wɔn sradeɛ firi biara no sika no mmra akɛseɛ akɛseɛ. Anɔpa wofrɛ Nyame Nkramu mu a Ɔyɛ adoa ama freehub sɛ baabi a ɔmo nya biribi firi biara no Allah ɛma no nyɛ times thousand Na me deɛ meyɛ assembly man yi mpanyinfoɔ mesrɛ mo yɛse Oliver will always ask for more Mabɔ mane nyɛ nnɛ nko aa me deɛ nka mempɛ toa so koraa no mo wie ɛ ɔkyena koraa monsan moyɛ foforɔ nsan mfa ma me ne me nkorɔfoɔ Mr manager moayɛ adeɛ moayɛ adeɛ ɛyɛ asamble ma yi ɛduru afe sei a yɛnim sɛdeɛ nipa ho si kyere ɔmo fa obi wɔ hɔ a sɛbe deɛ ɔbɛdie koraa ɛyɛ dene paa. Ne yɛ ba yɛ fie ne yɛ yɛ sie but bi wɔ hɔ a na ɔnni bi na ama obi baeɛ mabɔ me manka afesie menni bi ɔse meboa afesie no ɔgye dii na mehu sɛ ampa sɛ ɛkɔm yɛ den ɛsen nti ɛnɛ deɛ mo yɛ free up nyame ɔnya mo kɛseɛ paa ɛbi a mo nyɛ sika de yɛ adeɛ mo free up nkɔ no na sika foforɔ saa dama kan so na mo ntoa so ɛnisuade ho a mo de asi mo ani susu yi so yi Nyame ma mo company no nyɛ kɛseɛ nkɔ abrokyire kuro biaa ɛwɔ wiase bia mo nya ɛyɛ representative ɛwɔ hɔ nom na yɛ nim sɛ akunafoɔ yi deɛ mo yɛ ama ɔmo no ɔmo yɛ mɔborɔfoɔ mmerewafoɔ ɛte ya ɛ ɛ ya obi kunu wu gyaa no mfie aduonu nie obi mfie du obi mfie aduasa ɛnyɛ ɛnyɛ adeɛ ɛda fam koraa hwan na ɛbɛboa kɔnma Deɛ mode duru so, moayɛ mmerɛ anaa meboa? Montumi ntɔn adeɛ, montumi nkɔdi dwa, montumi nyɛ hwee. Yɛ obi na ɛbɛdom mo a, na te sɛ ɛkɔm bɛde wo aku no. Na Nyame nti, ɛnnɛ, Nyame ayi Fihabfoɔ sɛ wɔmmɛhwɛ mo nnɛ anɔpa yi. Me ma mekasa a, ɛnwa. Nhyehyɛeɛ biara a mpanimfoɔ ne yɛn yɛ biara no, Momma yɛnni so, yɛmfa anigyeɛ mfiri yɛn akoma. Meda mo nyinaa mo ase. Nyame. Bɔ wo nsam ma no, bɔ wo nsam ma no, bɔ wo nsam ma no. Asɛm no waka ne nyinaa ayɛ dɛn awie, na ansa na eh, Nyame asɛm ɛbɛba.

Amerikama na Brɔnsa na akyi hɔ ara na yɛbutu di yɛn dwuma. Na ɛyɛ adɔeɛ kuo a yɛate a yɛde boa wɔn a wɔnni bia, akunafoɔ, wɔn a wɔdi dɛm, nnyanka ne wɔn a wɔkeka ho saa. Yɛbaa Tafo ha sei bɛyɛ three years mmuaa ni. Na Nyame afa yɛn so ayɛ bebree nso nso ama afoforɔ pa ara. Sɛ yɛde yɛn da Nyankopɔn ase, na ne nyinaa mu nso sɛ yɛbɛkɔ so a, adɔe a ɛbɛyɛ ama mo ne mo mpaebɔ a mode bɛtaa yɛn akyie na ɛbɛma yɛn ayɛ dɛn akɔ so na yɛatumi ayɛ no akɛseɛ akɛseɛ akɛseɛ akɛseɛ ama yɛn nsa aso nnipa bebree so. Ɛnkɛbaa yɛnka yɛntwerɛtwerɛ din, sɛ yɛbɛto gu hɔ a wɔn a wɔbɛba biaa wɔbɛnya bi akɔ. Nanso ne nyinaa mu Nyame ahyɛ yɛn animuonyam sɛ three years yi ara ɔde yɛbɛdua asafo ha W'ahwɛ yɛn so, yɛhwɛ kuo no mu a ɔde yɛ du akyire. Ɛnyɛ ha nko ara so nso na yɛdi adwuma. Wokɔ Eastern Region a yɛkɔ hɔ kɔ di adwuma, Ashanti Region mpata mpata baabiara yɛkɔ baabiara kɔ di adwuma. Ɛkame ayɛ sɛ Ghana ha nyinaa no, ɛyɛ countries na ɛwɔ ha no dodoɔ mu ara na yɛakɔ akɔ yɛ dɛn? Akɔ akɔ di adwuma. Ɛnti ɛnɛ da yi a ɛyɛ second of January, sɛ yɛwɔ tafo ha yi, se yɛbɛdo, yɛbɛtu mpɔn sɛ obi bɛhwehwɛ wɔ tafo ha na ɔbɛtumi akyerɛ a, ɛyɛ mo ara na mobɛtumi akyerɛ sɛ nkorɔfoɔ yi, ha na wɔn bo tuo. Enti na ɛnnɛ da yi nso, yɛse yɛne mo nyinaa nso nso reba abɛdi Buronya yi, na kakra a yɛn nso yɛbɛnya na yɛde aboa ama yɛn nso nso yɛakɔ so ama mo nso moahunu yɛn. Na ntum a yɛadi akɔ soɔ no na ɛnnɛ nso nso yɛde ba atafo ha sɛ sɛ a yɛn nso yɛreba abɛdi ama yɛn maame mo, yɛn nana mo a mo nso a mowɔ ha. Enti yɛda obi biara ase sɛ ɔyɛ dɛn ɔwɔ ha. Ɛna mpaninfoɔ nso so na ɛbu wɔn bɛ bi sɛ wofiri deɛ apaa na ɛyɛ dɛn? Ɛpia woɔ. Ɛnokorɛ. Ɛyɛ nnwumakuo bebree ho sɛ dua pa na yɛyɛ dɛn? Yɛreforo. Enti sɛ wohwɛ nsuo ne anomadeɛ a yɛreba abɛnom no wɔ ha a, ɛfiri SmartUp Company Limited. SmartUp Company Limited, wɔyɛ beverages. Sɛ meka sɛ beverages, beverages a, ɛyɛ nsa dɔkɔdɔkɔ deɛ. Enti mo a mowɔ ha, adwadifoɔ a mowɔ ha, sɛ mopɛ drink a, tɔn. Sɛ mo pɛ nsuo tɔn, ɛyɛ Smart Tap Company Limited, ɔmo butuw eh Medoma aheyaa wokɔ ha factory wobɛnya bi atɔ no fofofofofo na nso nso aba abɛyɛ dɛn aba abɛtɔn ɛnaa a yɛwɔ ha sei ɔmo nso nso ka yɛ sponsors a ɔmo de ɔmo ahoɔden kakra nso ɛyɛ dɛn ɛbɛtaa yɛ kyeɛ yɛhwehwɛ mo nso nso a yɛwɔ Alpha Radio. Alfa Radio, Alfa Radio wɔ Pankrɔnɔ, Adabraka, ɔmo nso nso ɛyɛ 104.9 Good 104.9 Wo de to a sɛ wopɛ nkaseɛbɔ papa ayɛ dɛn atie Wopɛ sɛ wohu ɔman mu nsɛm Kwasi Twɛnsi ha deɛ ɛɛkɔ soɔ ne nyinaa wo tune w'afidie ne ɛto Alfa Radio a wobɛte ne nyinaa Nea ɛtwa toɔ menkɔ akyire ɛyɛ mɛdɔ Major, Major a ɔwɔ Formarth ha yi ara, ɔno nso nso de n'ahoɔden bɛtaa yɛ akyie. Sɛ yɛabrɛ, yɛnte mo mmamu mmatena ha abra mo nnya biribi kakra nyɛ dɛn nka mo ano. Nti Major foɔ nso nso boa yɛn kɛse pa ara sɛ deɛ a wɔde bɛka mo ano kakraa bi a ɔno nso nso ayɛ dɛn aboa mo an sɛ mofiri ha kɔ mobɛnya biribi kakra aka mo ano ansa na moakɔ.

Ɛɛ, sɛnea yɛreka no, yɛnkyɛre ho na yɛnsɛe mo bere esiane sɛ ebi baa ha ntɛm paa. A Kane no, anka biribi sei no, yɛ a na yɛhunu sɛ ebia yɛanoa aduane na anka yɛne mo reyɛ dɛn redi, sɛnea na Yesu ne n'asuafo ayɛ dɛn reyɛ. Ɛno nso bi bɛma. Seesei aka yɛn miniti du na yɛbefiri adekyɛ no ara ase.

Me, metu mu kakra asɛ akunafoɔ, deɛ Bible no ka fa akunafoɔ ho. Mo asɛdeɛ ɛsɛ sɛ moyɛ, yɛbɛkyɛ mo adeɛ deɛ, but sɛ woanhu Kurani w'asɛdeɛ ɛsɛ sɛ woyɛ wɔ fie a, nti sɛbi sɛbi tafra kyɛ bi mu wɔ fie a, nneɛma bi yɛ den adi koraa nti yɛbo sɛ mmeranteɛ no wɔasisi no, aberewa biara yɛ deɛn? Ɔyɛ bayifoɔ. Hallelujah. Ahaa, nti hu w'asɛdeɛ ɛsɛ sɛ woyɛ because mo na moyɛ nhwɛsodeɛ. Wo na woadi nkyene. Mponsi a mekɔ na woka kyerɛ me sɛ krakye gyina hɔ anaa me ne ɔbaa bi nam kɔ na woka kyerɛ me sɛ krakye bra. Aban a wodi n'akyi san a wo na wonim deɛ woahunu tete hɔ nti a woka kyerɛ because woanyini kyɛn me. Alleluia. Nti akunafoɔ wɔ asɛdeɛ a yɛpire wɔ yɛn mantam, yɛn fie mu, yɛasɔre mu a ɛbɛboa

Akunafoɔ ho afutuo. Akunafoɔ ho afutuo. Mhm, sɔfo. Amen. Amen. Verse three no, Mhm. wɔsi di ɛma akunafoɔ a wɔyɛ akunafoɔ ampa no ni. Bible se yenni ɛma akunafoɔ a nokorɛ sɛ wɔn yɛ akunafoɔ no, yenni wɔn ni. Hallelujah. Wɔn a ɛyɛ akunafoɔ ampa no, yenni wɔn ni. Na woteɛ nso woyɛ kunani, enti na Fihafoɔ se wɔn yɛ dɛn? Wɔn di wo ni. Hallelujah. Sɔfo toa so. Wɔse na okunafoɔ bi ɔwɔ mma anaasɛ ɔwɔ mmanana a. Pa kane, ɛne nyamesuro ne papa. That means sɛ ɛwɔ sɛ wode nteteɛ papa, nkyerɛkyerɛ papa,

Ɛno na ɛwee nsɛm yi. Enti sɛ wo nso wobɛfa saa kwan wei so a, sɛn na ɛbɛwie wo? Ɛno na ɛkyerɛ sɛ nwini a wɔanyini no, wode nkatia hunu a ɛyɛ ammɔ wo no, wode rema nkyini ma wɔn ma wɔfa kwan a ɛte saa wɔfa so no so. Fa woyɛ w'ade sɛ wobɛtena ase na woahwɛ wɔn saa deɛ a, ɛnneɛ deɛ wofaa mu no, wo mma ne wo mmanananom nso, wɔn nso abɛfa mu. Ɛkyerɛ sɛ wo panyini a na ɛwɔ fie no, ansi pi. Hallelujah. Yɛn abrabɔ a yɛbɔeɛ a ammoa no, Yɛameki sure sɛ yɛbɛgyina so de atu yɛn mma no fo na yɛde Nyankopɔn akyerɛ wɔn kane na afotuo a ɛsɛ fata a Nyamesuro wɔ mu no yɛmfa mma wɔn sɛdeɛ ɛbɛyɛ a daakye no wɔn mmɛyɛ burden na yɛn nso yɛbɛyɛ nhyira ama wɔn na yɛwu kɔ no yɛate yɛn ba din na yɛabɔ yɛn din papa. Hallelujah! Nyame nhyira mo nyinaa wɔ Yesu din mu amen. Bɔ nsɛm ma no bɔ nsɛm ma no aane ɔde ɛbi ama yɛn na me kɔɔ bi na mantwa bi nti saa bere deɛ eh ɔsɔfo Richard wo nso bɛgyeɛ na kakra bi fa toa so ma yɛn na dwumadie no afei deɛ yɛn firi aseɛ na yɛn kyɛ nneɛma no. Praise God hallelujah amen. Yɛda Agya Nyankopɔn ase sɛ wama yɛn akwanya kɛseɛ sei. Yɛda mpaninfoɔ nyinaa ase sɛ wɔn so ama yɛn akwanya kɛseɛ esei. Na wo a wote ase deɛ, ɛnɛ anɔpa yi ɛkɔ awia yi, megye di sɛ woyɛ nhyira ba. Mese woyɛ nhyira ba. Mante amen koraa. Awurade ɔnhyira wo. Awurade asɛm yɛte aseɛ. John chapter three verse thirty four, wɔse deɛ Onyankopɔn afrɛ no asoma no no, ɔka Onyankopɔn asɛm. Enti ɛntumi mma sɛ yɛredi dwumadie kɛseɛ sei ama akunafoɔ aberɛ a Awurade Nyankopɔn asɛm mma ne mma nkyɛn. Ɛno nti na Awurade Nyankopɔn pɛ sɛ memfa N'asɛm mmrɛ wo, na sɛ Asɛm no tɔ w'akoma so Na sɛ wode wo gyedie taa asɛm no akyi a, ɔno, Asafo Awurade, wayɛ wo ho nsɛnkyerɛnne. Ka amen paa. Yɛbɛhwɛ asɛm bi kakra wɔ John, John, John chapter three verse thirty five no.

Aha, Deɛ ɔgye Ɔba no di no, ɔwɔ daa nkwa, na deɛ ɔntie Ɔba no, ɔrenhu deɛn? Ɔrenyɛ dɛn? Ɔrenyɛ dɛn? Amen. Wɔse Onyankopɔn abufuo da no so. Ka amen kɛseɛ paa. Sɔfo Nyankopɔn nhyira wo. Yɛn nyinaa yɛnim. Mmere a ɛwɔ wiase yi, yenim sɛ ɛyɛ mmere bɔne. Nanso yɛmfa ho sɛ ɛyɛ mmere bɔne, efisɛ Awurade Asɛm na yɛte aseɛ sɛ owuo da obi biara anim, a yɛn nyinaa yɛnim. Afe biara yɛtumi kɔ ayie. Afe biara yɛtumi kɔgya adɔfoɔ ma wɔkɔ ayie, yɛkɔsie abusuafoɔ. Nanso ka nhunu sɛ, mene wo mmienu, mmere a yɛte ase yi, anidasoɔ kɛseɛ wɔ hɔ ma yɛn. Mmerɛ yɛte ase yi, anidasoɔ kɛseɛ wɔ hɔ ma yɛn. Ɛno nti na Awurade Nyankopɔn dɔ Ɔba Kristo, sɛ obi biara a ɔbɛnya Kristo mu gyidie no, Awurade Nyankopɔn bɛma no nkwa a ɛboro so. Yɛn nyinaa ne yɛnim sɛ yɛyɛ adebɔnyɛfoɔ, ɛna Awurade Nyankopɔn somaa Kristo Yesu, mmerɛ a ne yɛte yɛn bɔne mu na ɔbɛwu gyee yɛn. Na ɔde pepa yɛn bɔne firi hɔ, sɛ yɛ a yɛbɛgye adi no, ampa ɔbɛnam so de daa nkwa ama yɛn kra. Na anadwo yi, ɛnnɛ da yi, megye di sɛ, ansa na wobɛfiri ase yi no, sɛ wone Kristo bɛbɔ mpene mpo a, Awurade Nyankopɔn bɛma wo nkwa mmerɛ a wobɛkɔ wo kra akyi. Mante amen? Mante amen? Awurade mma obi biara nkwa. Awurade mma obi biara nkwa. Ebiem Kristo Yesu kae wɔ John chapter eight verse nɔma twelve, ɔse, Nokorɛ, nokorɛ, mese mo sɛ, mene ewiase hann, na sɛ obi nante me mu a, ɔrenhu esum da, na mmom obenya nkwa hann. Praise God! Deɛ mowie ara no moaka kyerɛ no sɛ moawie na wayɛ no ntɛm na ɔkɔ na afoforɔ nso ayɛ dɛn aba. Wonim sɛ nnipa no dɔɔso nti, ha, maame, wo nsa aka wo deɛ. Eh wobɛkɔ eh afie akontɔ osuo brae na assembly man eh assembly man ɔm na maame crutches ɛhyɛ ne ne mɔtoam ɛna wɔde ɛnso aba ɛno nti ɛnɛ ekuo mu nhyira paa san sɛ meda afie ase no wamma me hwee me notɔn ntoma tetee me nsa nka hwee Wada Roma asɛmbi maa so yɛdo ase maa me wo so yɛdo ase Asibi Balisa Asibi Balisa ɔɔ hɛɛ Wei ɛɛkyerɛ yɛn sɛ o no ɛnyɛ kuo a ebi a ɛyɛ asɔre kuo ɛna ɛnyɛ kuo a ɛyɛ kramoni kuo ɛyɛ obiaa a ɔwɔ ha biaa yato yɛn nsa afrɛ o hɛɛ Social Welfare panyin paa wɔda no Ɛwɔ ɛyɛ Tafo Pankorɔnɔ Municipality hɛ, ɔno na saa mmerɛ yi ɔno nso de reba no. Afei yɛn maame Monica Ɔpɔn, Monica Ɔpɔn, Darekta a ɔda ekuo yi ano, Darekta a ɔda ekuo yi ano, ɔno na saa mmerɛ yi deɛ ɔbɛgyina ɛyɛ kuo no ananmu na wɔde akyɛdeɛ yi akyɛ yɛn maame ɛyɛ Monica Ɔpɔn, Ti Darekta. Yɛn maame yi duru ha pɛ a, na wa nneɛma na esi hɔ no, na wayi bi na wo nso wode ama no. Ho, na wayi bi na wode ama no. Yɛn maame, ɛyɛ Monica Ɔpɔn. Ho, wo a wohwɛ aberewa a na ɔba a, na ekuo yi mo ayɛ adeɛ pa ara. Na asɔfoɔ bɛ ka sɛ. Yo, ɛdarepa yɛ yii no akyerɛ yɛn na ɔnni ha. Ekuo no nyinaa, mpaninpa a wɔda noɔ, wɔne mo bɛ yi a ɔgyina hɔ yi, Ɔno na ɔka sɛ ɛmpunu a na ɛrepunu, ɔka sɛ ɛnhye a na ɛrehyeɛ, ɛyɛ mo ara mo ba, ɛhɛɛ, ɛyɛ mo ara mo ba, Nyankopɔn mma wo nea w'akoma pɛ, na sɛnea asɛm bi ma ɛreka no, ɛnyɛ afe afe, ebi koraa ka nansa, na ebi a anaasɛ naawɔtwe, na ebi a ne nsa nso atumi aka ne deɛ, wo ara wohwɛ yɛn maame a Saa mmerɛ yi ɔrebɛgye asodie yi a yɛnim sɛ asɔ Nyame ani na ɛbɛsɔ ɛyɛ. Awurade abɔfoɔ nso ani. Hɛn Director fa hyɛ ne nsam, yɛn maame Monica Ɔpɔn, afei yɛn maame Afia ɛyɛ Gyama, Afia Gyama. Ɛna afei Mary Mensah ɛna Lamisi mo nso mo miɛnsa mo ntoa so na mo mmra me afie a ɛyɛ Gyama Mary Mensah ɛna Lamisi mo nso mo miɛnsa mo ntoa so na mo mmra afei deɛ ɛɛ nipa baako a obetumi agyina ha na wakyɛ dodoɔ paa no ɔmmra na ɔmmɛgyina ha ɛdeɛ ɛyɛ firi biara deɛ ɔgyina ha na wakyɛ ɛnso ɛde ama wɔn no hɛn ɔnyina ha hɛn. Ayɛ nua baa ɔno so PRO ɔno so ɔmmra na afei ɛyɛ Mary Mensah hwan ɛne Mary Mensah Mary Mensah eh yɛ maame Mary Mensah aha ɔno so ne deɛ ɛna yɛgyeɛ na yɛde ama no no aha ɔno so ne deɛ ɛnso bɔ wo nsɛm ɛma no Ɛhɛɛ Merle Mensah nso ɛno no. Afei yɛn maame Lamisi, Lamisi, ɔno nso wei, yɛn maame Lamisi, ɛhɛɛ, mo ara monhwɛ adeseɛ a yɛkyɛ wɔn adeɛ no o, monhwɛ adeseɛ a yɛkyɛ wɔn adeɛ no, sɛnea wɔn tebea ne nneɛma bi si yɛ dɛn, ɛsi teɛ, wei kyerɛ sɛ ɛpue wɔn adwene, nnyanka ne nwisiaa ne akunafoɔ ho paa. Hawa, ɛyɛ Zakaria. Hawa Zakaria Hawa Zakaria Hawa Zakaria Ahaa na wabɔ nsɛm nso de ama Ahaa Zakari Ahaa Hawa Zakari Wei kyerɛ sɛ wei nyɛ kuo a ɛyɛ yi mu nso wɔ aha So no mu na tia no Ahaa na wo so wagye wo deɛ na wode kɔ Ɛyɛ Hawa Zakari. Afei Yaa ahe ahemaa Yaa ahemaa Yaa ahemaa haa Yaa ahemaa Yaa ahemaa Hwan ne Yaa ahemaa Kyew ɛɛ Kyew deɛ na fa kɔma no Aha ɛno ara no no Fa ma no na ɔmfa nkɔ Yaa ahemaa ɔno nso ɔfiri hɔ a ɛɛ Ama dɔnkɔ Ama Donkɔ, Ama Donkɔ, yɛn maame Ama Donkɔ, ɔno so ɔmmra, yɛn maame Ama Donkɔ, ɔno so ɔmmra, ɔn maame Ama Donkɔ. Mo a mokyɛ nneɛma no, ɛyɛ mo na mo ahwɛ no yie, sɛ mo ara mo nim nnipa bi ɔmba bɛgye wɔn deɛ, ɛno nti Ama Donkɔ, ɔno so ɛɛ Ama Donkɔ, obiara mma ammɛgye a na mo ateke ho. Aha a na wɔateke ho wɔ ha nso de ato hɔ, ɔno ne die nso ni. Ha na Molo, ha. Nso ɔmfa mma wo. Na ɔno firi hɔ na ɔkɔ a, na ɛyɛ Kadua Jabulu, Kadua ɛyɛ Jabulu. Sɛ mammɔ din no yie na sɛ bi a ɔwɔ ha a, mo ara monim sɛdeɛ moka no, na wasɔre na waba abɛgye. Ɛɛ mepa kyɛw sɛ ɔwɔ ha a na mo abɔ mo nsɛm nso de ama no. Ɛnsɛ ɔni ha anaa ɔwɔ ha. Ɔmmae enti yɛntete din no nso. Hyɛ tu sɛ du anaa ahyɛ tu sɛ du. Ahaa biribi saa ahyɛ tu sɛ du na ɔno nso asɔre aba. Ɛnhyɛ tu sɛ du nhyɛ tu. Ash i ahyɛ tu ash i hyɛ tu ahaa Ɔno so aba a na mo de ɔno so deɛ ama no. Agnes Jebuah Agnes Jebuah Agnes Jebuah Aha Agnes Jebuah baabi a wowɔ biara ɛno ɛna yɛka no sɛ ɛyɛ din ti baabi a wotie bi Agnes Jebuah na so wasɔre na waba bɛgye wo teɛ afei Janet ɛyɛ Gyankomaa Janet Gyankomaa Ha Janet Gyankɔmaa, Agnes Gyebuahoy, ha na wode ne deɛ som na gye wo deɛ, ɛhɛɛ, mo a mo twa mfoni no mo nso mo atwa, eh, Agnes Gyebua, Janet Gyankɔmaa, Agnes Gyankɔm, Agnes Janet Gyankɔmaa, Janet.

Wɔ dwumadie bi te sɛ LEAP, yɛka sɛ LEAP a, Livelihood Empowerment Against Poverty, ɔbae wɔ sika kakraa bi a nso pii a bosome mmienu bi a ebi a ɛyi wɔn wɔ mpɔtam a yɛde ma wɔn. Obi yɛwɔ obi nsia, yɛnya nka.

Eh mɛka sɛ free hub nokorɛ ni eh meyɛ assembly man five years ni sɛ me second term ni na ɛyɛ adwumakuo bi a ɔmo nhyɛ aban ase nanso ɔmo abɔ ɔmo mmɔden yie paa yɛ wɔtafoɔ mfie num yɛ mbɛdi asɛm nan me hu NGOs bi ɔmo ayɛ deɛ ɔmo nyɛ bi da na yɛ nim sɛ NGOs bi wɔ hɔ a ɔmo nya tumi firi aban ho na mmom no ɔmo wɔ akwanya kɔ yɛ gye nnoɔma a ɔmo mɛkyɛ ni sei.

Me ne wo bɛwie na de asetena bɛma amanfoɔ ɔne wɔn yɛ ahoteɛ soɔ no sɛ ɔno ɛm ɛmmoa Yoo nokorɛ ni ɛɛ yɛwɔ asikafoɔ bebree ɛwɔ ɔman mu a na bi ase Nyame hyira wo a na wo nso wahwɛ mɔborɔ ni Free aboadeɛ a wɔn ayɛ yi mɛsrɛ mɛsrɛ Nsɛm a ofi die kɔ akyiri paa. Nnipa biara a wɔn krataa bedu office biara sɛbe wɔn nim te sɛ Nyame akyira wo so wɔn asene na wode ma wɔn a, baabi a ɛwɔ sɛ ɛkɔ no ɛbɛkɔ. Yɛbɛsrɛ kurom ha mpanyinfoɔ a sɛbe Nyame ato wɔn nsam sɛ saa NGOs a ɛwɔ Ghana ha a bebree no ara no di dwuma no ntu baabi a bohu na wɔn abam abu because sɛbe ontumi mfa n'ahoɔden ne sika nyɛ. Ɔkɔpɛ mmoa no wannya a, gyae na obegyae ayɛ dɛ atena ne baabi. Ɛba saa a, hwan na edi fɔ? Ɛyɛ yɛn maame akunafo ne anyanka ne amɔborɔfo na ehu amane. Enti obiara a sɛbe Nyame ahyira no biara no, ɛnde wuo sɛ ɛwɔ Ghana, titiriw Freehub, ɛnna ade fɛfɛw ma yɛn

Yɛn ayɛ ne nna, nti yɛ me wɔ hɔ ara na yɛ maame baako hwɛɛ sɛ madaro ma mo yɛ adodoso ne asɔfo ɛnam sɔfo so mmɛbɔ dua. Na yɛ ka sɛ Awurade a wɔhyira nipa na ɔma saa adeɛ, ɔma saa adeɛ ka ne mma nsam. Awurade nhyira mo. Mpo yɛnim sɛ afe sesɛɛ bɛ du saa bere yi na sɛdeɛ mo si adu target a ɛda mo ani soɔ no Awurade ɛma no nyɛ double ma mo. Awurade nhyira mo, mo akwan, mo nna so nyinaa ne mo abusua nyinaa. Awurade.